Хәерле көн, кадерле дуслар, хөрмәтле авылдашлар һәм инде актанышыбыз кунаклары. Сезне барыгызны да шушы гүзәл урында бүгенге тантанада күрүебезгә бик шатбыз. Тынлы сихри табигате, урман кырлары, таулары, болыннар тураның. Тырыш, хезмәт сөючән халкыбыз Актанышны яратып, кадерләп, горурланып яши. Республикабыз президентының безнең ишек алды дип аталган киң колачлы 5 еллык программасы кысаларында тормышка ашырылган беренче күркәм нәтиҗәләрне барлыйбыз. Һәм Актаныш район башлыгы Энгель Наоп улы Фәттаховка рәхим итегез. Президентыбыз Фәннур Гали улы Миңнехановка безнең ишегалды программасы өчен менә Актанышта гына да ул быел 45 миллионлык безнең төзекләндерү эшләре башкарырга акча бүленеп бирелә. Без бүгенгесе елда, быелгысы елда дүрт үзебезнең кварталыбызны башкарырга тиеш. Барыбер инде менә бу беренче квартал безнең. Иң иске квартал инде ул безнең. Актаныш 60 нчы елларда төзелә башлаган булса, менә беренче салынган квартал шушы инде безнең. Барыбер ничек кенә әйтсәк тә, теге элекке заманда төзелгән йортлар инде ул, ничек кенә булса да әле аның эшли башлаганда барсы белән дә кермәле түгел инде. Чөнки мягкий кровля юк, түбәләреннән су үтә ди юк. Көн саен мин дә индем дә, прием да инде бу кварталдан апалар-абыйлар безнең. Әлбәттә, менә капиталь ремонт программасы булу, кварталларны эшләү программасы булу, менә бу кварталларны күрәсез инде йөзен тамырдан үзгәртә, үзгәртеп тә бара дип әйтергә кирәк. Инде без үзебездән торган шулай ук эшләргә тырышабыз. Менә спорт площадка бу кварталга куелды безнең. Берничә яңа йорт файдалануга тапшырылды соңгы елларда. Шул вакытта әле утыргычлар, скамейкалар, чүп савытларыннан тыш, Ике контейнер площадка яңа төзелгән, бик матур төзеп файдалануга тапшырыла бүгенге көндә. Утлар куйдык менә. Утлары бик матур, Алла бирсә. Утлар яна бөтенесе дә. Кич белән яндырабыз без аны. Аңа күрә төп подрядчик инде монда Радига безнең, менә. Актаныш юллары. Сез аны беләсез тоже, әтисен беләсез. Гомергә ул партия оешма секретаре булды, бик мөхтәрәм кеше ярый инде. Яңалым авылыннан ул. Үзе менә район җанлы, туган җир җанлы кеше ул. Алай акчаң бармы дип торап тормый, төзи дә төзи ул алай. Шуңа күрә рәхмәт аңа. Әле берәү булса каршы килеп торыр иде. Менә бик күп, бик күп күләмдә эш башкарды ул бу кварталдан. Бөтен әнә бордюрларны алыштырып, тротуарлар җыеп, асфальт җыеп чыкты. Шуңа күрә Радик бик зур рәхмәт, мига, Растиловка бик зур рәхмәт, Анатолий Алексеевичка бик зур рәхмәт. Шуңа күрә егетләргә бик зур рәхмәт. Синең әйбәт, ни, командаң да егетләрнең яшь кенә булсалар да. Бик зур рәхмәт сиңа. Әле синең белән безнең эшләсе дә эшләсе, сигез квартал ясап чыгасы бар безнең аның белән. Шуңа күрә аларны да иң мөһиме әйбәт сыйфат итеп безгә ясарга кирәк инде. Халык, халык канәгатьләнү хисе алырга тиеш барыбер бу эшләгән эшләрдән түгел, киресенчә, кире реакция булырга тиеш түгел. Без сезнең сүзгә колак салабыз. Сезнең нинди фикер әйттегез, соңгысына хәтле без аны ясап бетерәбез, үтәп бетерәбез аны. Шуңа күрә атнага бер мин дә үзем дә йөрим, карыйм, күреп торасыз, һәрберсенең эшләгән эшен, аның сыйфатын карыйм. Әмма, Алла бирсә, киләчәктә без аны алга таба әйберләрен дә кайтарып, сез рәхәтләнеп, ул, конечно, апалар, абыйлар, Чыгып утырып, гәпләшеп, фикерләрен әйтеп, кер элергә, кер кагарга, балаларга, оныкларга уеннарга, уйнарга мәйданчыкларын ясап бетереп, менә шундый формада без аны сезгә файдалануга тапшырачакбыз. Шуңа күрә бәйрәм белән, хөрмәтле райондашлар, сезне бүген барыбер без республиканың 100 еллыгын, районыбызның 90 еллыгын, Актанышның 300 еллыгын билгеләп үтәбез. Бүген көне буе программабызның Бар паркларга чыгыгыз, мәдәният паркына, Ленин паркында, мәдәният йортында, кич стадионда була бәйрәмнәр. Шуңа күрә барыгызны да көтеп калагыз. Исән-имин булыйк, алга таба да бергә-бергә исән-имин бергә эшләргә, яшәргә язсын. Бәйрәм. Бөтен күршеләр, бер ишек алдында яшәүчеләр алар, күршеләр булабыз бит инде. Бу президентның шундый безнең ишек алды дигән проекты чыккач, Мин, башыма да килмәде, безнең ишек алдында башланыр дип. Чынлап, чыннан да инде Габыч бик дөрес әйтә. Мин шушы Актаныш кызы, Әлем кызы. Күптән, менә шушы 70 нче елдан бирле монда теге бардак дисәк грубый булыр инде ул, шундый җир иде бу. Менә безнең Ингенова апай шушыннан тотынуыгызга сезгә зур рәхмәт, сезнең командага зур рәхмәт. Без бик сөендек. Менә шунда әле кичәгенәк чыккач та чүпләрне алып, малайларга монда футбол тибәчсе, малайларга. Безнең ишек алды бит инде, мин әйтәм, чүпләмик, матур итеп саклап тотыйк барыбыз да. Минем мөрәҗәгать итәсем килә менә шул безнең ишек алдында яшәүчеләр. Чыннан да бик күп хезмәт куйдылар. Мин моннан балконнан гына күреп торам. Бигрәк эшләделәр, тырыштылар. Рәхмәт, Радик, сиңа да.

Туганнар, дуслар, кунаклар, җитәкчеләр, барыгызга да бик зур итеп рәхмәт. Безнең ишек алдын шушы кадәр матур итеп бизәп, безнең балаларга шул кадәр күңелле итеп уен урыннары әзерләп, Бит куйган өчен. Ингель Навапович, бигрәк тә сезгә, сез җырмәсәгез, беркем дә эшләй алмас иде. Сезгә, иптәш Хәбибуллин, былтыр килеп, былтыр килеп, кунак формасында безнең белән җыелыш җыеп, сүзләр әйтеп, менә былтыр әйткән идем, шушы вакытта килерсез киләсе елга, дип. Килдегез, сүзегездә тордыгыз. Алла бирсә, моннан да матуррак иттереп,